Федор Николаевич, вот Шупашкарта чылай лавккасенче, пысӑк гастрономсенче сӑмах май каласан хам пурнӑҫ юнашар лавккара яланах илетӗп сирӗн сӗте, Белоусовсен сӗтне. Мӗншӗн тесен тӳрех ытти сӗтсенчен уйрӑлса тӑрать. Вӑл паллӑ килти сӗт пек. Ҫӗвӗ те, калӑпӑр, турӑхӗ те, пурте. Вот каласа парӑр халӗ, мӗнле пуҫланса кайрӗ сирӗн ҫак завода тӑвасси? мӗнле майпа хускатса тӑрҫак ыйтӑва тата мӗншӗн ӗҫлет тутку сирӗн продукци? Хисеплӗ телезрительсем, сире шантарса калап, малтанах хӑвра шантарма, продукцине илсессӗн пӗр куна или икӗ куна ӑна хӑварӑр ӑшӑ ҫӗрте. Ҫав продукци е ҫу-вӑл е сӗт илсессӗн ҫу-вӑл растительнӑй жир пулсассӑн ирӗлсе каймалла, сарӑлса каймалла. Если вӑл сӗт таки кӗвӗлсе турӑх пулмалла. Ҫав кӗвӗлсе турӑх пулакан сӗт вӑл питӗ лайӑх натуральный сӗт шутланать. А енчен те вӑл йӳчӗхсе таса мар шӑрш шывак пулса кайсассӑн вӑл сӗт мар. Ҫавӑнпа эп яланах хамӑр республикӑра тӑва туса кӑларакан продукцишӗн, мӗншӗн тесессӗн вӑл кӗске вӑхӑтлӑх раненипе, вӑл натуральный продукт тесе шутлап. Эп ҫак продукцишӗн талпӑшатпӑр, малалла тӑрӑшатпӑр. Вӑл ҫынна тӗрӗс апат ҫитересси вӑл целый признани. Мӗн калас килет, Эпир паянхи кун ҫӗртен пуҫласа прилавка таран ҫак ӗҫе хамӑр тӑватпӑр. Пирӗн хамӑрӑн агрофирма Кольцовка Вӑрнар районӗнче. Унта паянхи кун икӗ пин ҫурӑ гектар ҫӗр, ҫичҫӗрпуҫа яхӑн ӗне, хамӑр сӗт суса илсе, ҫак сӗте завода илсе килсе, заводра эпир перераба тӑватпӑр. Переработка тунӑ хыҫҫӑн ӑна халӑх патне ҫак хамӑр павильон, Белоусовизм павильон витӗр ҫитерсе пама тӑрӑшатпӑр кӑсӑк вӑхӑтра. Вӑл скоропорт, сӗтпе ӗҫлеме ҫӑмӑл мар, особенно ӗнтӗ шӑрӑх вӑхӑтра, ҫуллахи вӑхӑтра. Вӑл ҫасран йӳҫсе кайма пултарать. Ҫавӑнпа ҫак температура режимне ӑна мӗн ӗнерен тухнӑ тата тасарах каласассӑн мӗн ҫӗртен пуҫласа ӗне чӗлхи ҫине мӗнле апат лексе ӗнерен мӗнле сӗт тухса ҫав сӗте предприятинче чысласа майласа хамӑр белоусово павильонне ҫитерме температурный режим тытса пымалла плюс 4 градуса вот ӗнерен тухрӑ вӑл плюс 4 ҫитермелле завода плюс 4 кӗртмелли производствӑна, плюс 4 ҫитермелли павильонсене и холодильнике. Ҫав температурӑна тытса пырса тӗрӗс ӗҫлесессӗн продукци пахалӑхӗ вӑл питӗ ҫӳлти шайра пулмалла. Районта ҫав вӑтӑрмӗш ҫулсенченех сӗт тума пуҫланӑ. Ҫавӑн ҫинче мӗн каласа пама пултаратӑр? Вӑхӑтран мӗнле ӗҫленӗ? Халь тата сирӗн завод хӑҫантанпа ӗҫлеме пуҫларӗ? Но ман мӗн калас килет, эпир ҫулран ҫул ҫакӑнта ветерансене пирӗн хамӑрӑн общепит, ӑна кафе домино тетпӗр ҫантач, пуҫларатпӑр хамӑр работниксене, ветерансене. Ҫав ветерансене итлесе ларма питӗ кӑмӑллӑ, чӗререн кӑмӑллӑ. Мӗншӗн тесессӗн вӗсем каласа параҫ, вӑтӑр тӑваттӑмӗш ҫултанпа ҫак Вӑрнарти масло завод пуҫланса кайсассӑн вӗсем сӗтпе ӗҫле пуҫланӑ, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче вӗсем продукци кӑларнӑ. Ҫав вӑхӑтра, конечно, питӗ хальхи пек оборудованисем пулман, вӗсем алӑпа продукци тунӑ, ҫаптарса ҫу тунӑ, Сӗт, флягпа сӑдернӗвӗсем питӗ ӗҫӗсем ҫӑмӑл пулман. Ҫапах та ҫав ӗҫпе вӗсем ӗҫленӗ. Паянхи кун та ҫав ҫынсем пирӗн предприятине ҫӳреҫҫӗ, ҫав ӗҫ ҫинчен каласа кӑтартаҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӑтӑр тӑваттӑмӗш ҫултанпа паянхи кун уже икӗ пин те вунҫиччӗмӗш ҫул ҫак Вӑрнарти масло завод тепӗр хальхи ӗнтӗ ҫитмӗл тӑваттӑмӗш ҫултан кунта ҫӗнӗ завод туса хунӑ чехословаки проекчӗпе унтан ҫитмӗл тӑваттӑмӗш ҫултанпа эпир вӑн иккӗ вӑн тӑваттӑмӗш ҫулсенче ҫак завода тата программӑпа ҫӗнетрӗмӗр пӗтӗмпех ҫӗр ӗҫӗнчен пуҫласа ҫӗнӗ котельнӑйсем строить туса оборудованисем итальянский, чешский, немецкий оборудованисем илсе кӗрсе паянхи кун завод ҫӗнелсе ҫӗнӗ сывлӑш явӑрса илчӗ. Мӗншӗн тесессӗн ҫунтаракан котелсем те шӑтса пӗтрӗҫ. Ҫав вӑхӑтра астӑвап оборудованисем те кивелсе ҫитрӗҫ. Ҫӗнетмесӗр ҫак лайӑх продукци кӑларма малалла май та ҫукчӗ. Ҫак ҫӗнетме, завода ҫӗнетме вун иккӗмӗш ҫулта Россельхозбанкра питӗ пысӑк нумай кредитсем илтӗмӗр. Ҫав кредит укҫипе ҫак завода ҫӗнетме май пулчӗ. Эп уншӑн пӗртте кулянмастӑп, Эп савӑнап ҫак кризисчен эпир курс ун чухне ҫирӗм тӑхӑр тенкӗ пулса за доллар эпир ҫак пӗтӗм оборудованине ҫав курспа веҫ ҫӗнетсе юлма ӗлкӗртӗмӗр. Ҫак ҫӗнетнине пула ҫӗнӗ продукци пирӗн тухрӗ. Эпир ҫӗнӗ лаборатори турӑмӑр, лицензисем илтӗмӗр. Хамӑр кӑларакан продукцине хамӑр лабораторинче тӗрӗслесе малалла сутма пирӗн пуласлӑх пулчӗ. Мӗн калас килет? Ҫак завода ҫӗнетнӗ вӑхӑтра питӗ нумай ҫӳремелле пулчӗ ҫӗршыв тӑрӑх. Пӑхса ытти заводсене кӑшта мӗнле котеллӑч, котел ӗҫлет, кӑшта мӗнле пастеризаци ӗҫлет, кӑшта мӗнле аппаратный ӗҫлет, масло цех мӗнле ӗҫлет, сухой цех мӗнле ӗҫлет. Ҫав заводсене пӑхса ҫӳресе эпир ӗнтӗ темле пуян ҫын мӗнле калаҫ вырӑссем не настолько богаты чтобы икӗ раз ҫак вопрос патне пыма ҫавӑнпа эпир ҫиччӗ виҫсе пӗрре касрӑмӑр ҫак завода тунӑ чух и тӗрӗс касрӑмӑр лентине и ҫак оборудованисем паянхи кун питӗ таса продукци кӑларма пулӑшаҫ пире Мӗн калас килет, продукци кӑларнипе мар, ӑна еще халӑх патне ҫитерсе халӑха ҫак продукцине укҫапа пирӗншӗн сасӑлама, сасӑлаттарма пӗлмелле. Сасӑлаттарма пӗлме халӑх ухмах мар, вӑл туянса пӑхать те пахалӑхлӑ сӗт, пахалӑхлӑ творог ҫак продукци пулсассӑн хӑйӗн укҫи-тенкине ҫак продукцишӗн пире тавӑрса парать. Эпир унпа савӑнатпӑр. Каждый покупатель пирӗншӗн вӑл хак пани пирӗн ӗҫшӗн. Мӗнле нумайтарах сутатпӑр, ҫавӑн пек нумайтарах эпир савӑнатпӑр. Ҫавӑн пек нумайтарах тупӑшу пулса пырать. Паянхи кун ӗнтӗ вот пилӗк-ултӑ ҫулта пирӗн ҫак Россельхозбанк умӗнче парӑмсем парса татмалла, арӑмӗсем нумай, проблемисем нумай. Ҫавӑнпа ӗҫлемелле, чарӑнса тӑма май та ҫук. Ҫак тӗллев лартнӑ тӗллевсене малалла тытса пырса ҫак карапа ҫыран патне илсе ҫитермелле. Калӑпӑр, патшалӑха ертсе пыракансем те Путин та Владимир Владимирович яланах калаҫҫӗ ӗнтӗ, пирӗн ытти ҫӗршывсенче илмелле мар, хамӑрӑн ӗнтӗ продукцине усӑ курмалла теҫҫӗ латхӗ. Вот ҫав енчен сирӗн шутпа патшалӑх мӗнпе пулӑшмалла сире? Ҫитес пулӑшать-и вӑл сире? Е тата мӗнпе пулин памалла?
Паянхи куне пӗртте пытармасть. Ҫак ӗҫе тунӑ хыҫҫӑн вӑн иккӗмӗш, вӑн пиллӗкмӗш ҫулсенче эпир ҫак реконструкци те пӗр модернизаци, хуҫалӑх илсе ҫак ҫӗр сухаласси продукци тӑвасси, ҫак продукцине переработать туса заводра ҫак павильонсем туса ҫав павильонсем тӑрӑх сутма тӗллев пулни паян кӑмӑл-туйӑма пӗтӗмпех ҫак тӗрӗслекен органсем ҫапса хуҫрӗҫ. Малалла ҫунатсем вӗҫме, сарса яма настроение пӗтерчӗҫ. Мӗн калас килет, эпир хамӑр ҫак Кольцовка хуҫалӑха завода ҫӗнетсе Белоусово торговлине туса ҫулран ҫул налог тӳленӗ, кредитсем хупса пынӑ. Анчах та Паянхи кун налоговӑй пире килсе тӗрӗслесе эсир налог сахал тӳлетӗр тесе дополнительно пире нагрузка парса паянхи кун органсем пирӗн ҫине сиксе ларчӗҫ, ӗҫлеме памаҫҫӗ. Паянхи кун уҫнӑ уголовнӑй делосем ҫак пӗтӗм ӗҫе тӗрӗслеҫҫӗ. Материалсем паянхи кун судра. Шанса тӑратӑп суд тӗрӗс решение кӑларассине. Малалла ӗҫлеме настроени ҫуккӑ. Мӗншӗн тесессӗн питӗ орган влаҫсем, Следственный комитет, прокуратура, налоговый, пурте хӑйсен ӗҫне туса пыраҫҫӗ. Эпир кӑшкӑратпӑр, эпир табаланатпӑр, пире никам та илтмест. Эпир туни Вӗсем калаҫ тӗрӗс, но пирӗн хамӑрӑнӑҫ. Эпир сире нимпе те пулӑшаймастпӑр. Эп ӑнланма пултараймас. Пӗр енчен власть калать ял хуҫалӑхӗнче ӗҫлекенсене, ҫак продукцие кӑларакансене пулӑшмалла, малалла ямалла. Эпир паянхи кун банк умӗнче кредит илнӗ нумай ӑна хупмалла. налукне хупмалла, ҫынсене зарплата тӳлемелле. Пирӗн мӗнпе малалла развиваться тумалла? Мана вӑл питӗ пысӑк ыйту. Эп на пӗр пытармасӑр калап. Паянхи кун ман ик ача, арӑм, ман пӗртте ӑсен умӗнче мана стыдно мар, мӗншӗн тесессӗн ман ҫитмӗл сакӑр квадрат мӗнле квартирта пурӑнап эп, ҫанта пурӑнап. А паянхи кун ҫак кредит укҫине хунӑ Кольцовка ҫине, завод ҫине, Белоусов ҫине, ҫак цикл ҫине. Если кам да кам манпа килӗшмест, килччӗр, пӑхчӑр, изучат туччӑр. Паянхи кун ҫак пӗтӗм ӗҫ тунине оценка пама пулать, килсе тӗрӗслеме пулать, мӗн чул кредит илнине пӑхма пулать. Ӑна Хакне кӑларма пулать. Ҫав хак ҫакӑнта кайнӑ е кайман. Кайман пулсассӑн эп наказание илме хатӑр. Если кайнӑ пулсассӑн мӗншӗн орган влаҫсем ҫан пек тапаланаҫҫӗ? Ман пысӑк ыйту.
Вот, ну, пур времени те этем малашлӑх пирки ӗмӗтленет. Вот, кӑшт кӑна хӑвӑр завод пирки каласа парӑр, менчукле ҫын ӗҫлессир, миҫетсех, мӗнле эсир продукцисем кӑларатӑр, тата пуласлӑха мӗнле пӑхатӑр, ну, пурпӗрех йывӑрлӑхсем ҫапла ӗнтӗ. Сирӗн ҫӗнӗ йышши тем калӑпӑр, мӗнсем апат-ҫимӗҫ кӑларасшӑн мар эсир. Тӑрасшӑн.
Паянхи кун заводӑн пуласлӑх пысӑк. Ҫак ӗнтӗ эпир реконструкци модернизаци тунӑ вӑхӑтра тата кредитсем илсе кивӗ котельнӑйӗнче эпир сырный цех тӑвасшӑнччӗ. Мӗншӗн тесессӗн эпир ҫӗнӗ котельнӑй строить турӑмӑр. И пин квадрат площадь пирӗн кивӗ котельнӑй вӑл паян пушанса тӑрать. Ҫавах сӗчӗ килет, халӑхӗ ӗҫлет, дополнительные продукции вӑл дополнительный доход. Ҫак оборудовани лартса сыр кӑлара пуҫлас шухӑш кӑмӑлта шалта пурччӗ. Анчах та ҫак проблема сиксе тухнипе пӗтӗм шалти кӑмӑл хуҫӑлчӗ. Анчах та ытти цехсем ӗҫлеҫ паянхи кун пирӗн. Цех сухого молока, кисломолочный цех, аппаратный цех, творожный цех, масло цех. Вӗсем, каждый цехсем ҫӗнӗ оборудовани унта тӑрать, качественной продукции тухать. Ҫак ассортимент вӑл народный пакет теп пӗр. Халӑх ӗмӗртен кефир, творог, сӗт, ҫу, ӑна халӑх ҫинӗ ҫийӗ те. Ҫавӑнпа пирӗн паянхи кун ҫак цехсенче ӗҫлӗҫ специалистсем, вӑтӑршар ҫул специалистсем ҫак заводра пӗр ҫӗрте ӗҫлеҫҫӗ. Мастерсем, старший мастер, технолог, вот Сидорова Любовь Владимировна, паянхи кун пенсине те тухнӑ вӑл, вӑл все равно ӗҫлет, тӑрӑшать. Ҫавӑн пекех Татьяна Николаевна Вӑтӑр ҫул ҫак заводра ӗҫлет главный технолог, сменный мастер Любовь Семеновна. Вӑл вӑтӑр пилӗк ҫул ӗҫлет. Ҫam пек специалистсем вӗсем Мускавра молочнӑй институтсенче вӗренсе пӗтернӗ ҫынсем. Паянхи кун ҫак специалистсем пурте заводра ҫавӑн чухлӗ вӗсен трудовой книжкӑра та пӗр запискӑна, тек запись та ҫук. Вӗсем ҫемьерен ытларах юратаҫҫӗ производствӑна. Ҫавӑнпа ҫакӑн пек килте те вот хозяйка мӗнле апат умне тӑрать пӗҫерме, если унта вӑл аура хороший, вӑл ӑна тӑрӑшса чунтан пӗҫерет, ҫав апат тутлӑ. Кунта та ҫавӑн пекех пирӗн специалистсем чунне парса ӗҫлеҫ ҫак продукцине кӑларма. Ҫавӑнпа та, наверное, сире пирӗн продукци килӗшет. Ҫавӑн пекех ӗнтӗ Епшанат телекуравҫӑсене те пирӗн продукци килӗшет пуль тесе шутлап. Эпир ӗнтӗ кунта ӗне чӗлхинчен пуҫласа мӗнле ӗне апат ҫиет, паянхи кун производствӑра ҫак тирпейлетпӗр ҫак продукцине. Ҫавӑн пекех ӗнтӗ пирӗн кунта вот коммерческий директор Ирина Ивановна, Краснова Екатерина Сергеевна вӗсем хулара ҫак ӗнтӗ пирӗн продукци питӗ нумай фальсификат. Вӑрнар ҫӑвӗ, Вӑрнар ҫӑвӗ республикӑра ҫитмӗл процент фальсификат. Ӑна пур ҫӗрте те сутаҫҫӗ. Рыноксенче, коробкӑсем ҫӗр ҫинче лараҫҫӗ, унта таса мар. Ман чӗре ыратать, вӗсене штрафлаҫҫӗ е штрафламаҫҫӗ. А пирӗн патне павильона килеҫ, пӑртак унта пирӗн алӑ ҫумалли мыло ҫуки или унта швабр унта тӑрӑс мар тӑрать, ҫавӑншӑн пире штрафласа тухса кайма пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа калас килет, Эпир ҫак хамӑр продукцишӗн фальсификат пулнишӗн питӗ кулянатпӑр республикӑра. Ытларах орган влаҫсене калас килет ҫак продукци фальсификат республикӑран убирать тумалла, халӑха качественный продукци ҫитермелле. Ҫав направленипе ытларах ӗҫлес пулать. Эп шанса тӑрап, ҫакӑн пек тӗрӗс мар продукци республикӑра нумай тытӑнса тӑмасть пуль тесе вӗсем патне те, наверное, доберутся. Ну, паянхи кун ҫак проблема пур вӑл. Унпа ҫапӑҫмалла, унпа тарӑхмалла, ӑна пӗтермелле. Прилавкӑра халӑха валли только хӑвармалла тӗрӗс апат-ҫимӗҫ. Тӗрӗс апат-ҫимӗҫ пулсассӑн сахал таблетка, бюджет укҫи перекет. Паянхи кун эпир нумай аптекӑна каятпӑр, лекарствӑсем питӗ хаклӑ. Ҫавӑнпа тӗрӗс питтатса тӑвас пулать. Тӗрӗс сӗт, тӗрӗс аш-какай, тӗрӗс ҫӗр улми, тӗрӗс ҫӑкӑр, булки. Ҫав продукци основной вӑл ӗнтӗ значимый тепӗр эпир. Вӑрҫӑ пулас пулсассӑн та пирӗн предприятисене значимый шутне кӗртеҫҫӗ. Сӗт, аш-какай, ҫӑкӑр, ҫӗр улми. Ҫав тӑватӑ пирӗн чӑвашлӑхшӑн вӑл вӑйлӑ пулма кирлӗ, аш-какай, хӑйма, сӗт, ҫу хӑйма, улма, какай теҫ. Вот ҫак ӗнтӗ основной продукцисем пирӗн вӑл чӑвашлӑхшӑн ытла та малти шайра. Ҫавӑнпа эп пуҫта эп руководительсене компании кун ял хуҫалӑхӗнче тӑрӑшса ӗҫлет, ҫак продукцине тирпейлесе кӑларать. Вӗсен питӗ йывӑр пурнӑҫ. Ӑсене пӗрмай тӗрӗслеҫҫӗ, вӗсем всегда на виду ӗҫлекен ҫын. Коллегӑсене эп ӗнтӗ вӑй-хӑват сӗнесшӗн, парӑнмалла мар тесе каласшӑн. Тытнӑ тӗллеве малалла ӗҫлесе тытса пымалла. Ҫав ӗҫ вӑл пирӗншӗн питӗ малти шайра, эпир ӑна пӗлсе тӑратпӑр. Эп хам та ӗнтӗ ку заводра уже тӑхӑрӑм тӑххӑрмӗш ҫултанпа ӗҫлеп. Шутласассӑн уже ҫирӗм ҫул пулать. Ҫавӑнпа эп пӗртте кулянмастӑп. Хам ҫемье умӗнче те эп как бы вӑйлӑ, паттӑр чӑваш арҫынни тесе шутлап ҫак ӗҫе тытса пынӑ май. Ҫавӑнпа малашне те ҫак предприятине ҫӗнӗ продукцисем, может, кӑларӑпӑр, малла ярасса шанса тӑрап. Ҫавӑн пек тӗллев. Ҫапла пултӑр, тавтапуҫ. Сире ӑнӑҫу, йывӑрлӑхсене ҫӗнтерсе пымалла пултӑр. Сире те тавтапуҫ килнӗшӗн, пире хисеп тунӑшӑн. Шанса тӑратпӑр малалла та пӗрле ӗҫлесе ҫакӑн пек Чӑваш Республикине малалла ярса пыма.